Ber omegina ki lumegina, kaka lwo, remo pek loyo pii. Acholi waco ni remo pek loyo pii, dok pii pa wat kionyo kidwoko i te agulu. An amoro lwak ducu ocwalo kare malac ma pe abedo i YouTube kedwu, ma pe abedo i social media pien eni abedo ka wot i kin piny me neno peko ango ma tye i kom lwor, dok peko ango ma tye i kona ka kwene i kom lwor. En aye mono gin ma an KD Christohama lalworo odoke i mine, abedo ka wot i kin piny Pien ni, omegina ki lumegina ludito i rwom mapapat, wan ka wabino i YouTube botwu nyo wabino i social media botwu, omyero wabin ki jami ma pwonyo kaka dok jami ma nongo tye point. Mano aye gin ma tye enno. Dong, lwong an ki nying KD Crystal Rama, lalworo odoki i minne. Ka ilwor odoki i mini, wek anen ka mini onywali odonyo.

KD. Christohammer lalworo odokke i minne. Ajenda ma tye nano abino kwede, ajenda ma dok i lok kom peko me ngom ma tye ka yello kaka lwo, ma inongo lurok ene gitye ka kelo mone i kinwa. Kombedo cawa-ni, lok ka ngom tye ka bedo weny i lobo pa lwo. Cit i South Sudan, Pwod i wik mukato, kicelo dano angwen ki i poto wa i to. Ci ipenyo wii ni, 'Ludito rwodiwa gitye ka neno kwene? Ludito kalkwaro gitye ka neno kwene? Wang ngom tye o ka maleng, ento giwaco ni wang ngom, wang ngom tye ka maleng, ma bene kaki mukene gingeyo ka atir ni wang ngom tye ka maleng. Ineno wa? Ento in ibinongo ni Lurok gitye ka tic kedwa ni wek wan wato, wek namba pa lutino lwo omyero odok piny. Mano aye gin ma Lurok tye ka tic kedwa eno. Dong ludiro rwodi, an alegowu alega, kiwaco ni, Remo pa kaka lwo pe me acata, dok remo pa kaka lwo pe me ribo mono i kin lwo. Koni tye i South Sudan, koni tye i Uganda, koni tye i Ethiopia, koni tye i Kenya, koni tye i Congo, koni tye i Tanzania, koni tye i Nigeria, kono in itye i Europe, kabedo mapapat, nge ni remo pa lwor ma tye i kom KD Crystal Hammer lalworo doki imine, en i remo ma tye i kom gin. acode alu langi acode jo pa dola. Tim ma tye ka timme i kom ominwa pi lok kom wang ngom i kin South Sudan ki Uganda timme pe ber. Dok to ma tye ka timme tye ka timme i kom luo pe tye ka timme i kom lurok. Kineko angwen i poto i South Sudan ene weng luo. Ka nino cwercwiny omako omegiwa dok gunek bene dano tungnge, ibinongo ni lwor pe, ibicito inongo ni gwok Waganda mo aye kineko, pe ibicito inongo ni gwok Inyarwanda mo aye kineko, pe ibicito inongo ni gwok Banyankole mo aye kineko onyo Waciga mo, ento ibinongo en wan lwor-ni en aye wan otye ka neke i kinwa, dok en wan aye kitye ka piyowa. Wun ludito rwodiwa, Wang ngom i kin South Sudan ki Uganda kitye ka dirone dyeceng wa ki dyewor. Dyeceng ki dyewor kitye ka diro wang ngom. Rwot Yusuf adek kiworo ki ludiro rwodi mukene, Rwot Lugai, Rwot Otinya, Rwot Acana, ludito kal kwaro, ludito rwode murumo lobo pa Luo weng, lok me wang ngom i kin South Sudan ki Uganda. Lok enini pe omyero obal kare mo madwong mito nongo kibedo piny kineno woko. Dok wun omegiwa ki lumegiwa ma wutye i te gang ma wawinyo an ki Eddie Chrisohama lalworo dokke i mine, wun ma wutye i Afrika, wun ma wutye i lobo ma woko, an kare ca awaco ni ba, wan ma wan olego cente botwu ni ba, pe ni walego me konyo otwa, pe ni walego me culo school fees pa lutiniwa, ento walego me wot i kin piny wek peko ma tye ka mako lutino lwo ki ludito lwo ki families member pa lwo, Wan jo mukene waromo wot i kin piny ya me tic i ye ya. An nino ca awaco ni mucara ni manok ki pe rom ka koni ki mayo ngom moko ma in itye i Europe, itye i Canada, itye i Sweden, itye i Switzerland, itye kono i Australia, kono itye i USA, pe rom ki gin ma tye ka timme gang kany. Dok wan bene pe wamito mucara ni ni oko liweny. Wan wamito moni manonok ya. Kiwaco ni kulu pong ki jange. Ka in ibolo moni manok iwaco ki ni Kricito ama, medde ki program ma megi. Cit inen ludito rwodi. Cit inen ludito rwodi, wubed kedgi kacelo. Cit inen ludito kalkwar mukene ma tye i side me South Sudan, iribgi ki ludito kalkwar mukene ma tye i Uganda, ki ludito rwodi weny, wubed piny i kacokke wek iyub wang ngom moko. Ento man wun omegiwa ki lumegiwa, aunties, uncles, wun ma wutye i kin piny, ma Lubanga oyabo cingwu adada, wun wutiyo cente, pe wuye konyo wan. Wan wuloko, ka waloko kuman, oh, ka Eddie Kristo Ham aloko ma mit adada. Latin iloko ya, myero iloko kabisa, ento miyo support peke. Kong bed cawa ni ngom me South Sudan kitye ka diyo neo. Pe ni wan luo kekenwa, pe ni luo Uganda, luo Kenya, nyo luo Tanzania, onyo luo me South Sudan gitye i lweny i kin gi. Ento luroka itye ka piyo wan ya? Luroka i gi piyo wan? Man nongo gupimo gin mo gunong. Kong in inen kong bed cawa ni ngom pa jok ocito woko weny. Owiny ki bul tye ka cito woko weny. Eeh. Ento inongo boda wa en, en, en, en, en. Boda ti wa en. Boda ti wa en wa idog pala bek en. Eno wa ipa jok kuja dong ka ngo. Wa uwiny ki bul kuja ka ngo. Kaka luo, ludiro kal kwaro ma megwa ma giti i South Sudan, luo, ludiro kal kwaro ma megwa ma ti i Uganda, ludiro rwodi weng, Ka pe wan okonyo paco, ci wun wumwony yat doko me juko nywal. Tekke in inongo ni lok pa an kadi Kricito ame tye ka kwero iti ma in inongo ni pe imito ribbe keda wek itim gin moni, cek wumwonyo yat me juko nywal. Piene nongo lutino ma wan onywalo gini nongo dong konye peke, gubibedo kwene? Gubibedo kwene? Wa in macalo minista, ki wor madit, amito lok Minista onek ki laro balo ker ki laminne ma wan oworo ki i South Sudan ma bene tye MP kulu. Ojowa, wukony wan. Minista in ingeyo ni ngomi mukene tye wa i South Sudan. Lamero bene ngeyo gin eni minista. Pingo wun pe wuromo konyo kaka lweny tye ka timme i kin luo? Lurok mukene gitye ka kelo mono i kin lwor. Pingo wun pe wuromo konyo kaka, ludito kalkwaro, ludito rwodi, MPs, luloc i rwom mapapat? Pingo pe wumito konyo wan? Ngo ma tye ka timme i lobo pa lwor? Ka oto i South Sudan omyero wan weng wakoki, oto i Uganda omyero South Sudan weng okoki because we are all Luo. Pe nen maber ka Luo tye ka lweny i kingi ki Luo. Apa mar lakodi tim eni matwal. Luo ka lweny i kingi ki Luo wek pa mar lakodi tim eni. Kulu. Ma inongo timme bene nongo rac, in bedo calo itye i toko kwon, itye cwalo i ot acel-li, ot acel-li bene itoko kwon dok cwalo i ot acel-li. Ineno ni wan wubidok kwene ki jone? Wan ma waloko-ni dong pe walok pi wan ya kaka, waloko pi lutino. Dok an atye ka lok pi latinni koni itye wa i USA, Canada, Switzerland, Norway, koni itye wa kwene, an atye ka lok pi young generation ma megi-ya, pe atye ka lok pi mega. Doki en bic ma an abalo eni ba, pe ni abalo ni wek dano onen an ni KD Chrisaham aloko twatwal onyo ni atye ka timo business i YouTube. No! An pe atimo business i YouTube. An amito ni lutino ma in itye ka nywalone in ma ineno an-ni, wek diki maca gunong ngom. Nen gin ma tye ka timme i Uganda, Northern Uganda, kobbe dong rom aroma ki ngo ma tye ka timme i South Sudan. Kitye ka diro dog ngo madira calo dog capat ma tye i wi meja. Kaka lwor, kaka lwor. Wun omegiwa ki lumegiwa ma wutye woko i level mo keken, wun wutye ki namba cim ma liweny. Kong mono dong ka citan moni dong tye i cwinywu ma dong dong nongo dong ni dong kono ngo? Dong ka odega onyo pe omito wa winyo lokka, tuk adong onong ngati mo? Onong ngati mo ya? Kadi ki i South Sudan kadi ki i Uganda onong ngati mo ma dong wun ogeno tunga wek ojok cene bote wek adada wan wa wot ya, wan wa wot ka konyo paco ya ojowa. An kadi ki sawa ma loko eno. Bako doga eni matin tye i YouTube eni pe obigik jami me i YouTube ngat ro deleting peke diki ma likwayo ki likwayo gi nongo ni oo kdi Christo Ama kare dong obedo aloko lok ada ento jo mukene i lobo Acholi ene gubedo cing gi kiguna ma pe gimito konyo paco jo jwakke malo. Alem, abila mugwoko kweri wa oto to tio. Omedde ki gwoko un. Kadi odeg lokka, kadi pe omito winyo lokka, ento an pwod amito waco ni, ludito rwodi, ludito kal kwaro ma gitye i South Sudan ki ludito kal kwaro ma gitye i Uganda, pe ocwal nino madwong wabedo piny, wa oto kacokke kibed piny. Ginen ngo mumyero kitim me konyo wek lutiniwa ma wan onywalogi-ni adada gubed ki kuc? Labongo eno, lutino weng opii, lutino weng slave, kono South Sudan kono Uganda, slave, nyo jokke malo, abila mugwoko kwara to to tio, omede ki gwoko in ma itye ka neno an. Bed ni itye Super Glue, ki cenneni moni matitino ma omyero ikony ki paco, bati tye ka blocking yoo pa lutino ma megi, young generation, ma in itye inywalogi. Gubibedo kwene ka diki ma otonye ki i Sweden, USA, Norway, Netherland, Switzerland kono ka kwenagi? Nga ma nongo ngeyo ni obitonnye i Ukraine ki Russia? Anga ma ngeyo kobedeno? Ento otanye, gubedo guringogi ti kwene. In bene diki ma atanye ki woko kunu ka ma itye iye ni, Mono dako bilego in ni, aa, wacito ka bedo i South Sudan, ngomme ti kwene? Wacito ka bedo i Northern Uganda i gangu, kong dok ikonywa wa ci bedo i gangu kit atin dong otanye i USA nyo otanye i UK ni, ngomme nyo ti kwene? Wabedo ki wic, wabedo ki wic kaka lwor. Ka itamo ni dong itye ki odi madit i UK, itye ki odi madit i Switzerland, Nor way i kono ngo? Itamo ni pe wubitanye? Alokaloka me piny tye ka bino. Rwot Lubanga ogwokwu. Amarowu. KD Kricito Ama the Original. Lubanga ogwokwu.